Shwmae Sêr! Croeso i Grochan Disney! David dw i. Ac April dw i. Dau ddysgwyr Cymraeg 'da ni. A dau ffan Disney 'da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith i ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei pharciau a'i hyd. Wel, croeso nôl bawb, croeso nôl i Grochen Disney, sut oed ti heddiw, April? Dwi'n iawn heddiw, diolch. A ti, David? Dw i'n iawn hefyd, diolch. Helo bawb arall, a diolch am wrando ar y podlediad, fel arfer. Mae gynnon ni wrandawyr rŵan dros y byd. Helo i'n gwrandawyr yng Nghymru, ac helo i'n gwrandawyr sy'n dysgu Cymraeg yn America hefyd. Shoutout i Gymdeithas Gymraeg Delaware yn America, maen nhw wedi bod yn dysgu efo ni ar Grochen Disney. Da ni'n gobeithio bod chi'n mwynhau'r rhaglen. Os da chi ddim wedi dechrau ein dilyn ni ar Instagram, be sy'n ei rhwystro chi? Da ni ar Crochen Disney ar Instagram. Da ni'n postio'n aml luniau Disney yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Hefyd da ni'n dal i wneud eich gair Cymraeg dyddiol chi, felly dewch i ymuno â ni os gwelwch yma. Da chi'n medru rhannu eich barn efo ni am y podlediad. Ac hefyd da chi'n medru rhannu pa pynciau fasa chi'n hoffi cael ar y rhaglen. Mmm! Felly, David, be dan ni'n ei wneud heddiw? Wel, cyn i ni ddechrau'r bennod yma, ro'n i isio cael jyst segment bach i ddod i adnabod y gwestai wir. April, roedd gen ti syniad bendigedig am y podlediad i sgwrsio am ein hoff ffilmiau Disney. Felly, April, i ddechrau, be ydy dy hoff ffilm Disney? Disney, dim Pixar. Wel, Disney a Pixar. Wel, am Pixar, fy hoff ffilm dan brisio ydy'r mhm. Good Dinosaur. Ie, yeah, The Good Dinosaur yn fendigedig. Oh, Mae'r Good Dinosaur yn hardd. Just mae'r golygfeydd Yn hardd! M-hm. Ie, dw i'n cytuno. Mae'r animeiddiad yn anhygoel a dw i'n hoff iawn o'r stori. Does 'na ddim lot o bobl sy'n hoffi The Good Dinosaur. M-hm, yn anffodus. Ac maen nhw'n meddwl bod y stori ddim yn dda iawn, ond dw i'n anghytuno. Dw i wrth fy modd efo Spot! Ie, y cymeriad Spot. Os 'da chi ddim wedi gweld y ffilm, rhaid i chi wylio'r ffilm The Good Dinosaur, please, please! Mm -hmm. da chi'n medru rhannu eich barn am y ffilm ar Instagram. Syniad da iawn. A be ydy dy hoff ffilm Disney? Lilo and Stitch, wrth gwrs. A gyda llaw gynulleidfa, mae fy nghi bach yn hoff iawn o goffi hefyd, fel Stitch. Ydw i'n meddwl bod, mae'n hi bach yn angel bach. y beth bynnag, David, be amdana ti? Wel, mae fy hoff ffilm Pixar ydy Ratatouille. Dwi'n meddwl bod Remy the Rat, y llygoden fawr, yn ciwt iawn, iawn. Fy hoff moment yn y ffilm ydy pan Remy yn gwneud omled bach i linguini mewn sospan fach. Ac fy hoff ffilm Disney ydy'r Three Caballeros. Ie, wir! Ffilm tipyn bach yn aneglur. Yn enwedig ym Mhrydain, dwi'n meddwl. Yn enwedig ym Mhrydain? Wel, achos mae'r Three Caballeros yn portreadu diwylliant Mecsicanaidd, a dwi'n meddwl roedd 'na, ar y pryd, ella fwy o ddiddordeb Yn Mexico, yn America? Ah, dw i'n dallt, mae'n bosib, ie. A da ni ddim yn siŵr be ydy hanes y ffilm ym Mhrydain. O, yn y ffilm Y Three Caballeros? Wel, achos does 'na ddim hanes o gwbl. Roedd Y Three Caballeros yn ffilm sy'n cael ei ffilmio dros yr Ail Ryfel Byd. Mae'n ffilm efo segmentiau bach, dim stori rili. A fel oeddet ti'n deud, maen nhw'n straeon am Mecsico a De America hefyd, ond dwi'n wir cymaradoio'r ffilm. Os oes gennoch chi ddiddordeb yn niwylliant Mecsicanaidd neu Dde America, mae'n ffilm bendigedig, yn enwedig y cerddoriaeth. Mae Disney wedi bod yn angerddol am ddengos diwylliannau gwahanol ers talwm, wrth gwrs, a dw i wrth fy modd efo Donald Duck, fo ydy'r prif cymeriad yn y ffilm. Ie, di- diolch. Mae Hanni yn aros yn y bennod, diolch! O, grêt! Dw i'n meddwl mai Donald Duck ydy fy hoff gymeriad Disney, mae o'n mor ddoniol! O, plîs, gawn ni ofyn i dy dad i siarad fel Donald Duck yn y bennod yma?
Siwr, wel, gawn ni weld, ie. Mae fy nhad yn medru siarad yn llais Donald Duck. Gwrandewch ar y bloopers ar y diwedd. y bennod heddiw. Felly, gawn ni symud ymlaen? Ein segment cyntaf ydy newyddion ffilmiau. Iawn ta, da ni isio dechrau efo dau beth gyflym, achos podlediad Disney da ni, ond mae 'na ddau ddarn o newyddion ffilmiau pwysig iawn ar hyn o bryd. Cyntaf, mae 'na ffilm Indiana Jones yn y sinemâu. Diolch, diolch eto, perffaith. Ti wedi gorffen? Mae Walt Disney wedi cyflawni'r ffilm efo Lucasfilms. Dydy o ddim yn ffilm Disney, really, felly, ond mae'n bwysig iawn, beth bynnag, wyt ti'n cytuno? Wrth gwrs. Bydd gen i fy chwip a fedorau'n barod. Da iawn.
A'r peth arall am newyddion ffilmiau ydy'r peth efo'r Marvel Cinematic Universe. Rwan, dwi'n ffan mawr o'r MCU, ond podlediad Disney 'da ni. Fel arfer, 'da ni'n sgwrsio am pethau Disney. Fodd bynnag, wnest ti weld yr erthygl ar y BBUK am ddyn sy'n chwarae vilyn mewn rhaglen ar Disney Plus? Do!
Wel, dwi ddim yn ffan mawr o Marvel. Mm -hmm. Ond mae yna newyddion cyffrous am Gymru, am, am wn i. Mae yna actor yn Secret Invasion ar Disney Plus. Roedd yr actor yn gwneud research neu ymchwil, am Butetown yn ne Cymru i helpu efo ei gymeriad. Ac mae o'n defnyddio acen Cymraeg, tydi? Ydi. Kingsley Ben Adir ydi ei enw. Ro'n i'n chwilio ychydig ar fy ffôn. Diddorol iawn.
Ie.
Kingsley Ben Adir yn chwarae Grafik Yn Secret Invasion. Da iawn!
Mae'n bosib yn y dyfodol, nawn ni greu podlediad am Marvel, Star Wars, Indiana Jones ac ati. Ond, ar hyn o bryd, fel roedd April yn deud, dydy hi ddim yn ffan Marvel, ffan Marvel dw i, ond mae'n well gynnon ni gadw i bethau Disney ar hyn o bryd yma ar Grochen Disney. Beth bynnag, roedd yr erthygl am Kingsley Ben Adir yn gyffrous iawn achos mae'n berthnasol. Felly, diolch ei bro. Dim problem!
Hefyd, y mis yma, dau rŵmor. A fel arfer, mi fasai well gynnon ni ddim siarad am rŵmors. Ond os gaiff y rŵmors eu reportio gan erthyglau proper, mae'n werth rhannu'r stori efo chi. Ac hefyd, efo un rŵmor, dwi'n gyffrous iawn, a gobeithio mae'n gywir! Wyt ti isio dechrau efo'r rŵmor cyntaf, felly? Oes.
Mae'n bosib mai hwyrach ym mis Gorffennaf neu Awst, Bydd 'na raghysbyseb, teaser, am y Snow White sy'n ffilmio'n fyw. Mi geith y ffilm ei ryddhau, release, yn 2024. Dwi ddim yn gwybod llawer am y ffilm, dwi wedi bod yn hoffi yr ffilm remakes, neu'r ffilmiau ail-wneud. Yd wyt ti ddim yn hoff iawn o'r ffilmio'n fyw, nac wyt? Nac ydw, mae hynny'n deg. Maen nhw'n iawn. Dwi wedi hoffi pob un o'r ffilmiau newydd. Dwi'n gyffrous am rag hysbyseb teaser posib y mis yma. Ie, sgen i ddim syniad o gwbl sut fydden nhw'n castio'r Saith Corach neu y Seven Dwarfs. Mae Disney bob amser yn trio castio eu ffilmiau nhw'n dda. Gawn ni weld, wrth gwrs. Dw i'n gyffrous achos mae Rachel Zegler oedd yn chwarae Maria yn y West Side Story newydd gan Steven Spielberg yn chwarae Snow White ac mae Gal Gadot yn chwarae'r Evil Queen yn y ffilm hefyd. Felly, dw i'n edrych ymlaen at y ffilm. Dwy actores fendigedig! Pan geith y bennod yma ei chyhoeddi, Ella bydd y rheg hysbyseb wedi cael ei ryddhau. Felly, os da chi'n gwrando arna ni rŵan, edrychwch allan am y rheg hysbyseb newydd. Ac ro'n i'n darllen dwy erthygl am rwmor arall, rwmor diddorol iawn. Mae'n bosib fydd Johnny Depp yn dychwelyd mewn un neu ddwy ffilm Pirates of the Caribbean yn y dyfodol. Dwi wedi erioed gweld unrhyw ffilm Pirates ers y trydydd ffilm. O, dim o gwbl?
Dim y pedwerydd na'r pumed? Na, dim o gwbl. Ond dw i'n caru'r ffilmiau eraill. Person agos at Johnny Depp oedd yn siarad yn yr erthygl, felly mae'n ddiddorol iawn. Dim byd concrit, ond cyffrous.
Mi fydd Pirates of the Caribbean yn un o'r ffilmiau sy'n cael ei ryddhau dros yr haf mewn sinemâu yn America, a rhai ym Mhrydain hefyd. Edrychwch ar-lein am eich sinema lleol. Am ganfed Disney, mae 'na sawl ffilm fel Pirates sy'n cael eu hail-ryddhau. fel uh, Snow White, Bambi, be arall? Mm. Ti'n cofio Frozen? Actually? Y ffilmiau poblogaidd, really, dros yr haf. Ac mae ddigwyddiadau cyffrous os da chi'n medru mynd i Lundain neu byw yn Llundain i dathlu Disney 100 gan Fed Disney. Dwi'n gwybod bod 'na lot o ddangosiadau hefyd, ond wyt ti'n gwybod unrhywbeth amdanyn nhw? Ydw.
Dros 2023, mae 'na arddengosfeydd. Maen nhw'n rhoi lectures ar hanes Disney Studios, maen nhw'n cyhoeddi lectures ar gelf animeiddio, ac maen nhw'n dangos llawer o ffilmiau Disney am y canfed hefyd.

Ffilmiau teulu enwog o'r chwedegau fel The Love Bug! Aww!
Herbie!
a'r Parent Trap gwreiddiol, hefyd i ddathlu creu Touchstone Pictures yn yr oithdegau, maen nhw'n dangos eu ffilmiau am oedolion fel Three Men and a Baby, A Who Framed Roger Rabbit? Ffilmiau syndod yn wir! Rhaid i chi fynd i'r wefan BFI os dach chi'n medru teithio i Lundain. Da ni'n cymeradwyo gweld un neu dau ffilm ac un neu ddwy arddengosfa tra dach chi yno. Swn i'n dwli ar weld y Good Dinosaur ar sgrin proper, achos yn y minority dw i, dwi'n gwybod, Hoffwn i'n medru gweld y ffilm yn y sinema yn Llyn Blaen. Doedd y ffilm ddim yn cael ei chydnabyddiaeth. Dw i'n cytuno.
Ond yn ffodus, dydyn nhw ddim yn dangos The Good Dinosaur yn Llundain. Maen nhw'n cyhoeddi ffilmiau Pixar arall fel Toy Story, Toy Story Two, Wall-E, Monsters Inc, Dim llawer arall. Ond 'da ni angen mwy o Good Dinosaur yn ein bywydau. Siarad am hynny, rhaid i ni symud ymlaen i'n segment nesa', newyddion a pharciau! Felly, dw i'n siwr wyt ti'n gobeithio bod nhw'n cynnwys y Good Dinosaur yn y sioe llwyfan newydd yn Disneyland Paris. Wyt ti'n gwybod am y sioe newydd yn Disneyland Paris? Ydw, mae'n newyddion mawr! Together ydi'r enw a Pixar Musical Adventure. Tra dwi ar y pwnc, gobeithio fydd 'na reference neu cyfeiriad at The Good Dinosaur yn y sioe. Dwi ddim wedi gweld os ydi Good Dinosaur yn cael ei gynnwys, ond mae'n bosib! Ydy.
Dwi wedi gweld a darllen just tipyn bach am y sioe. Ga i ddeud am plot y stori? Wrth gwrs. Felly, mae'r sioe yn immersive ac mae 'na bypedau, cerddoriaeth ac yn y blaen. Mae'r stori'n dilyn un plentyn, Charlie, ac mae Charlie yn breuddwydio am fod mewn gala ysgol. Mae Charlie wedi colli'r cerddoriaeth ddalen, dyna sheet music, ie. Felly, mae ffrindiau Charlie, fel Woody, Buzz, Bo Peep ac yn y blaen, Mynd ar mission i helpu ffindio'r cerddoriaeth ddalen. Mae'r cynulleidfa'n cyfarfod cymeriadau dros ffilmiau Pixar trwy'r sioe. Felly, gobeithio fydd 'na nod Yr good dinosaur! Mm -hmm. Dwi'n darllen am a gweld cymeriadau o Monsters Inc a Finding Nemo, Toy Story, wrth gwrs, hefyd. Dw i'n gobeithio bod 'na gyfeiriad neu dau at y Good Dinosaur yn y sioe achos does dim cymaint o ffilmiau Pixar a ffilmiau Disney, felly mae'n haws cynnwys pob ffilm Pixar yn y sioe na phob ffilm Disney. Ond roedd Good Dinosaur ddim yn boblogaidd, felly dwi'n dallt os dydi o ddim yn cael ei gynnwys. Ond mi fasai'n mor ddoniol gweld sbot o'r Good Dinosaur cyfarfod Dante o Coco neu rhywbeth fel 'na. O, ie, mae Coco yn y sioe hefyd. Ie, yn union.
Ianta, sialensir cynulleidfa, os gynnoch chi ddim syniad o gwbl am be da ni'n siarad am Good Dinosaur, ewch a gwyliwch chi! Rwan! Rwan!
Sialens arall, os da chi'n medru gweld y sioe Pixar newydd yn Studios yn Disneyland Paris, Dilynwch ni ar Instagram a Facebook a dudwch wrtha ni be da chi'n meddwl o'r sioe newydd, ac ar ba cyfeiriadau wnaetha chi sylwi. Oes na unrhyw cyfeiriadau at Good Dinosaur? Rhannwch fo efo ni ar Instagram os gwelwch yn dda. Iawn, ein segment nesa ydi ffeithiau Disney! Mae Disney wedi rhyddhau sawl ffilmiau byr ar Disney Plus am y canfed, ffilmiau byr clasurol fel Silly Symphonies ac hen ffilmiau byr efo Mickey Mouse and Friends wrth gwrs. Ac April, oeddet ti'n gwylio un neu ddwy hen ffilm Disney? O'n, mi nes i wylio un ffilm byr o'r enw Bath Day, ond roedd cartwniau'n harsh iawn ers talwm. Mi ges i drafferth i'w wylio. Mi gaeth y gath yn y ffilm Bath Day amser ofnadwy efo ei bath. Ond, peth diddorol, y prif cymeriad yn y ffilm oedd Figaro. o Pinocchio. Oh. Roedd Bath Day, ffilm byr ar ôl Pinocchio, efo cymeriadau gwahanol i Pinocchio. Felly, ein ffaith y bennod yma ydy, pwy oedd yn berchen Figaro ar ôl Geppetto yn y ffilm Pinocchio? Wel, dw i'n gwybod, ond ydy ein cynulleidfa yn gwybod? Yn y ffilm Bath Day, oedd Minnie Mouse yn berchen Figaro. Ac oedd hi'n berchen Figaro am sawl ffilm byr dros y pedwardegau ar ôl y ffilm Pinocchio.
Ww, diolch April, dyna fo am mis Gorffennaf! Ie, dyna fo! Wyt ti isio deud unrhywbeth cyn i ni orffen? Nac oes!
Mi wnes i fwynhau'r bennod yma, diolch am dy help fel arfer! Croeso!
A diolch i bawb am wrando, wela i chi mis nesa, pawb! Hwyl! Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2023, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr David, ein tiwtor ar ein taith. Wela i chi yn fuan! Ac rŵan y bloopers! Siarad!